Kum sanghnih sawm pahnih kha a ni a, kan thianza ho chu in rawt phur chawp in zan khat a riak in rih dil kal tur in kan in puah chah sang sang a, kawp lai nei chuan an duh tak te an hruai ve bawk a, kei a tlangval pumpa chas nei lo ringawt a awm chuan chhahsan naih ve te pawh ka chak rum rum mai a, ka bike hnung mawi tu tur ka hmuh zawh ve tak si lovah chuan bike hnung awl chuan ka tlan chhuak ve ta a, Champhai ah kan thian lo awm avang chuan an inah te kan han thleng a, rin aiin a nuam phian a, a tukah chuan rih dil te kan kal ta a, nuam pawh kan ti hle mai. Tu dang kan ngai lo, tuia te chengin kan hlim hle mai a. Kan thianpa chuan, Rih dil mawngah hian putar hlang hlai awm an ti a ni lawm ni? Kal rawh thian a, nang tui li luh thiam i ni a, zuk kawm ang, interview te zuk neipui ang hmiang a ti fiamthu a. Kei lah mi ho thang fiamthu duh ve tak. ka nih avang chuan a pui mih hleinem zuk interview pawh dil a ka ti a ka nui hawk hawk a duh tawk tak mai va hun kan han hman tak ah chuan tlai lam darli hi alo pel duai tawh a darli a pelh tak ah chuan ti in kan thiansa ho pawh chuan rin zai kan rel ve ta a kan thlen in lam pan chuan kan haw ta a in kan thlen chuan kan thlen na pa te chuan nuam in ti bawk maw min lo ti a. Keini chuan a nawmzia thu leh kalnawn leh kan chak thu te kan sawi chhuak hial a. Taichaw te kan ei kham fel a, ei kham hnu chuan an varanda ah kuhva leh sikret te pak khaw laih laih in kan ti ti a. Kan thianpa chuan Champhai khaw nula hi an hmeltha ania, salaiah sawn chhe loh deuh mai a awm an ti nia, kan va rim dawn a mi? a ti chu. Keia chas nei lo ber chu ka phur ta hle a, va ri mila an mei lawm, min duh chuan kan haw nghal mai ning chu ka ti fiam thu vel a, kan thianah chuan kal ru ka va hruai ang che u a tih avang chuan phur tak chuan kan in zui a, kei chuan an hnungah ka zui chhuak a, an in kan va thleng chu rin aiin an lo fel zek leh nghal a, kan nula rim ber pawh chu a lo che lo zek reuh a, ka duhzawng ka type zawng tak a ni. Ka bulah a rawn thu a, a hrim a tui ngei mai. Kan han titi laia a nui hmel mawi lutuk te khan ka lung a dum ngei mai. Hmun falah han awmpui a, han kawh a, han fawh nawk nawk te kha a ni ka chak ni. Mahse a theih mang si lo. Ka rilru chuan Champhai nula nge nge chu an lo tha anih hi ka ti a, Kan thiana te pahnih chuan Bro, kan thianza ho chu Bro tiin kan inkauh vek. Kal duhna kan nei a, kawng i hriat tawh tho chuan kan lo va chhuahsan mai ang che tikhan lo inkawm ru aw tiin min chhuahsan an rual a. Keipawh chuan ka aw ve mai a, kan inkawm kan titi vela fiamthute kan thawh a, kan nui leh dar dar thin. A pa lah ni se, Kawm a lo nuam phian leh nghal a, rihdil huai nei chungchang te kan han sawi chho chu titi a tui duh ngei mai. Mahse, ka sana bun ka en chu dar sawm leh minute sawmhnih velin a lo pel vu mai a. Len ka la kham lo viau na chu a tuka haw mai tur kan nih avang chuan haw zai ka rel ve ta a. Kan nula rim pawh chuan an gate thleng min thlah nghe nghe a, ka rilru chuan chutia gate thleng min thlah tak siah chuan han fawh ve mai te kha ka nap deuh va, mahse a ni emin ka hre si lo, rilru nuam deuh chuan kan inthlah liam ve ta a, kan thiana ten min hruaina kawngah chuan ka tlan a, kan kalkawng kawng thlang lamah chuan thlan mual a awm nghe nghe. Chutia ka tlan zel lai chuan an thlan mual thlen hma kawng chhak lamah chuan mipa naupang kum thum mi vel T-shirt pawl ha leh jeans kekawr bul ha hi a lo ding a. Khatia zan rei tawh lam in pawh awm lohna lai dar sawm leh chan ve a ri dawn tawh ang tia khatia mipa naupang Keia ngaiah chuan naute ka ti mai lo awm chu mak ka ti a, ka ding a, Mama enga ti nge zan rei tawh a hetah i awm, engei tih i hlau loh a mi? Khawnge i nu leh pa te khawi laiah nge in awm? tiin ka han zawt vel a, a hmel en ka chuan in kil tawih tak niin a lang. Ka biak pawh khan mi a chhang tha duh mang lo. Kei chuan pawm kangin ka bike a hlan ka rual a. Mahse, mak deuh maiin kha naute khan pangti lumna reng reng a nei lo. A vawh hian a vawt ngiak mai a, kei bawk chuan ka bike-a phur phah chuan ka be leh a, Bawia tu ngei hming, khawiah nge in awm? ka ti chu chu naute chu a rawn tawng chhuak a, A pu, aa nu in ka haw phal tawh lo, in ka nei lo, mahse Salaiah sawn Api te an awm a, tah chuan min thlah dawn nia a ti a, kei chuan Awle, mahse zanreiah chuan naupang chhuah tawh awi lo aw. Naupang fel chuan, Aa nu te, aa pa te, aa pi te thu an awi thin ania aw, tiin ka hrilh ve mawlh mawlh a. Mahse kha naute kha rin aiin a ṭawng mawh khawp mai. Chuan chu lovah mak ka tih deuh chu naute kum thum bawr ve mai a ni si a. Ka rin aiin a rit reuh zek, lung lian phur ang maia rit a ni. Chutia ka phawrh lai chuan ka phone lo ri a, bike chu ka ti thi a, naute bulah chuan, Bawia, khawiah mah lo kal suh, phone kan chhang lawk ange aw, ka ti a, ka chhuk a ka thiante chuan, Min lo zawng hi a lo ni a, kei lah ka kalna kha, Kan kal lam kawng ni a, ka hriat kha kawng dik lo ka lo zawh chu lo niin kawng dik lo ka zawh a ni tih pawh ka inhre lo. Khawnge i awm min ti a, ka awmna lai vel sawiin naute ka phurh thu ka sawi bawk a, naute ka phur ka tih chuan ka thiante pawh chu an nui hup nghe nghe a, an awi lo mah zawk mahse a ni miau si a, phone ka chhang zo ka let leh chu Ka bike a naute ka phurh kha a lo awm ta hauh lo mai. A chhuk tih dawn chuan ka bike kha a nasang ang reng si a, kan hlan thla te a nih loh chuan a ni ang naute chukthlakna mai mai chi a ni hauh lo. Ka zawng a ka au vel a, mahse tumah min chhang tur reng an awm lo. A reh hian a reh thuap mai a, khau chher hram ri vel chauh hriat tur a awm a ni. Chutia naute ka zan buai lai chuan ka thiane te pawh chuan min rawn pawh a, kan thianpa pakhat chuan Bro engei zawn chiam a min ti nghe nghe, kei chuan naute ka phur a, min rawn phone lai khan a la thu reng se engtia bo thei nge nih le tiin luhiat nup nup chung chuan ka ti a, mak ka ti ve hle a ni, kan thianpa pakhat chuan kal phei phawt ang kan zawng phei dawn nia min tih sak a, Kei pawh chuan ka aw ve mai a, kan kal phei chu ka lama thlanmual kan kal pelhna step ah chuan naute chhuk thla lai chu chiang takin ka zuk hmu a, kei chuan khu khu khu khulai khu naute chu ka anti phut mai chu kan thianpa pakhat phei chu kawng sirah a bike nen an let tawp mai a, ka thiante chuan khawi maw an ti a, khu khulai khu ka tih leh an hmu ve thei bawk silo, ka thianpa pakhat chuan tumah an awm loh khu. hmuh tur pawh an awm lo bro i mit vai mai mai a niang min tih sak a kei erawh chuan ka hmu chiang ropui si a chhuk thla lai tha thleng khan ka hmu si a kan thianpa pakhat ngaihtha lo chuan kal teh u haw phawt ang u thil awm dan a dik lo tlat haw phawt ila kan sawi tha dawn nia a rawn ti a kei erawh chuan kha nau te kha step ah khan kal thla zel in thlan nung pakhat ah a thu a min rawn en a. Min nuih ver ver leh ta nghal a, ka thiante chuan ka bike ka khalh an rem ta tawh lo. Kan thlenna kan thianpa chuan khalhin min phur ta a, thlan mual kan tlan liam dawn chuan kei chuan thlan am chu ka va hawi phei leh ta hram a. Chu naute chuan thlan lung chunga ding chung chuan min lo bai bai a, kei pawh chuan ka bai bai ve ta ringawt a. In kan thleng chu keimah kha ka vai vek, ka mit sulh bawk a, vattihna in min man a. Ka khur chiam bawk a, thutthlengah min muttir a, puan thuah thumin min sintir a, ka khua sik chu a ni ta der mai. Ka harh leh chuan zing dar sarih leh chan ve lo ri tawh a, ka tho vut a, insiam ka tum a, ka thiana chuan ka thawmhnaw lo pek fel vek tawh hi a lo ni a, chaw te ei felin Champhai chu kan chhuahsan ta. In kan thlen hnu pawh chuan ka awm la nuam lo deuh titih a, mahse chutia han mutpui ngawtna tur chuan na sawi tur ka hre chuang lo. Zanah chuan ka thianpa Champhai ka zinpui zing ami chu a lo leng a, ani chuan, Nizan thil thleng kha i la hre thei em? min ti a. Kei chuan naute ka phur tih chiah ka hria ka ti a, ka thianpa chuan zing kan tho kha naute i thut tirna lai vel a niang, a khuar duk mai a, chuan chu lovah i bike hnung seat ah naute ke hniak leh kut hniak ni awm tak kan hmu a, a ti ta mai a, kei chuan naute ka phur ka tih khan in awi lo a nih kha ka ti a, mahse ka thiana chuan naute thla a nih kha mihring a ni lo. Min tih i sak ta tawl mai chu ka hlau hnuhnawh hle. Chu bakah kawng dik lo ka kal ka tih pawh kha khanau te engmah ti thei lofa ka ngaihin min lo dawi chu niin kawng ni lo, kawng dik lovah min lo hruai chu a ni a. Min lo buaipui nasa hle lo ni. Nge ti nge kha thil tawng tur khan kei kher min thlan le. Ka thil tawn vawi khatna ni mah se tawn nawn leh hi ka duh tawh lo.